Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sena tat-tajba, minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Illejla ħa nlaqqagħkom ma' Michele Noka, azzopardi, żeffien u koreografu. Michele, lura fis-sena 2014, kiseb popolarità grazzi għall-programm televiżiv ta' Maria De Filippi, Amici. Michele, Settembru li għadda, iżżewweġ lil John. Ġurnata li jiddeskriviha bħala ġurnata tal-ħolm. Illejla niskopru d-dettalji kollha kif Michele, Taljan, iltaqa' ma' John, Malti. Niltaqgħu ma' Michele minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site to Rona. At Continental Cars.

Serata tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum l-erbatax ta' Diċembru, xahrejn 'il bogħod minn Jum San Valentino, il-festa tar-romantiċiżmu u l-festa tal-maħbubin. Illejla l-mistieden tiegħi żeffien li deher fl-ikbar spettakli internazzjonali. Tewmi u llum l-ewwel darba

Michele, Is it true that you've just started Maltese lessons? Nitkellmu bil-Malti? So we can have a chit chat bil-Malti? Mhux ovvja!
Allura Malta togħġbok, Michele? Iva, ħafna, ħafna, ħafna.
U l-post favorit tiegħek Malta liemhu?

Not true. We need to break for a small advert break. Once we're back, we're gonna speak more in detail about your wedding day. Ħa morru waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura ħa nitkellmu naqra iktar fuq id-dettall fuq il-ġurnata tat-tieġ ta' Michele u John. Eqfu hemmhekk.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. There's more to love at Matalan.
Għażiż Santa, dan il-Milied nixtieqek iġġibli xi ħaġa speċjali ħafna. Nixtieq xi ħaġa Maltija, b'riħa tfuħ. Insomma, nixtieq ix-xemgħa Nemnem għax tibqa' tintuża u għalhekk ser tibqa' tnemnem fil-familja tagħna. Nemnem, xemgħa artiġjanali magħmula b'mħabba.

Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'tama mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
Esprit

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Michele Noka Azzopardi. We were speaking how back in 2014 lura fis-sena 2014 Michele

Ommi, Ma, biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni sempliċi ħafna. Tridu tibagħtuli ritratt tal-iskrin tagħkom waqt dan l-appell. Tistgħu tużaw Instagram jew inkella Facebook biex tibagħtuli dan ir-ritratt u mbagħad ladarba tkunu ssottomettejtu r-ritratt tagħkom, nisperaw li tkunu intom ir-rebbieħa u grazzi għal Ommi, Ma, tirċievu rigal direttament id-dar tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi, nawguralkom is-serata t-tajba, lejl kollu mistrieħ u niltaqgħu għada.
Saħħa. Ciao. Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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
Esprit. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Prime Time Jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Eva Garden.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.